Watch dis video for di hottest and latest tori make you know wetin dey happen for world. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija Pidgin. If e dey happen for di world, we go dey run am here di way you sabi am. Oya make we enter today gist. Tension dey rise for Middle East as Iran don warn say if UK and US or France try defend Israel, dem go face attack plus dia military bases and warships for di region. Di warning come afta serious overnight exchange of missile attacks between Israel and Iran. Explosions bin rock Tel Aviv, Jerusalem and even Tehran. Iran say di missile strike na payback for Israeli attack on Friday wey target parts of Iran nuclear programme. Inside Israel, officials confirm say three pipo don die and many odas injure. Whereas Iranian state TV report say sixty pipo die for Tehran Afta Israeli strike, Israel defence minister don reply sharply warn Iran say if dem no stop, Tehran go burn. UK government neva tok anytin official yet, but media political source tok say UK no join any military response or defence support for Israel. One reporter tok say dis new attack don open anoda serious war front. and iran fit see am as fight for survival. pakistan don show full support for iran as attack between israel and iran dey hot. defence minister khwawaja asif tell dia national assembly say pakistan go back iran for any international mata to protect dia interests.

follow tok say israel attack na clear disrespect to iran sovereignty pakistan and iran share long border wey reach 750 kilometres and government for islamabad say dem go stand solid with tehran during dis serious time one iranian political analyst hamed musavi don tok say di nuclear talks between iran and us dey tricky like double-edged sword especially as israel still dey launch attack E explain say Iran no wan block diplomatic road wit America because na only through serious tok peace fit show. But at di same time, Iran no go continue any nuclear tok while dem still dey under attack. Mousavi add say e no make sense to dey do negotiation where war still dey fly and remind pipo say di original nuclear deal take two years to settle. E warn say if us really serious about peace, Dem suppose give di process time, not to dey try force Iran wit bombs becos dat one fit backfire. Di Shanghai Cooperation Organisation, SCO, wey China dey lead, don condemn Israel well-well ova dia military strike on Iran. Dem tok say di attack hit civilian and nuclear places, kill innocent pipo, and break international law plus di UN Charter. Di ten-kontri group say dis kain move don scata Iran sovereignty shake middle east peace and even fit cause wahala for global stability and security. france don order make dem boost security area around jewish places us interest and public areas wey pipo dey plenty like schools churches mosques and event venues interior minister bruno retailleau give dis instruction because of di ten sion wey dey rise between israel and iran e tok say make security pipo dey extra alert especially for any location wey fit become target for attack from foreign powers or bad groups. France get di biggest Jewish population for Europe, so dem wan make sure say nothing go happen wey go affect Jewish people or US buildings inside di country. As dat one dey happen, reports show say some Palestinians don die and others wound after gunshots burst near aid distribution spot for central Gaza. Palestinian journalists dey talk say Na Israeli soldiers fire di shots, but till now IDF neva tok anytin. Di mata hard to confirm well becos Gaza internet don crash for over two days now. Di aid centres wey di Gaza Humanitarian Foundation dey run, wey us and Israel support, no even open until Sunday. But many pipo no know becos na only pipo wey get eSIM fit see updates for Facebook. Dis confusion na why pipo still gada for places like Natrazim corridor for central Gaza and three oda spots for south dey wait make food show. Di wahala don even affect Nasser Hospital for southern Gaza. Red Cross don raise alarm say di hospital don almost collapse as dem dey struggle to treat pipo wey get bullet wound from di aid queues shooting. Right now, di lack of food, aid and internet dey make life for Gaza dey hard every day. One forty four year old man Michael Riley don enta police hand for Liverpool ova di shooting wey kill two men for one bar Fuengirola, Costa del Sol, Spain on thirty first May. Di two men na senior members of di Lounge Group, one notorious crime group from West Scotland Dem bin dey watch Champions League final wit friends wen bullet meet dem. Reports say Leonce Junior die outside di bar as bullet hit am once. CCTV show say di shooter pursue Managan inside bar and finish am dia. Spanish police issue international arrest warrant and Merseyside police nab di suspect. Di man don appear for Westminster Magistrate Court and dem don remand am. Scotland police dey help Spanish authorities wit info on di men background but dem tok say no sign say di killing link to any current gang wahala for Scotland. Dem still tok say no evidence say di plan start from Scotland. Di Lyons and Daniels gang don dey fight for almost twenty years wit plenty attacks, shootings and fire bombings. Monaghan bin face murder charge for twenty ten killing of Daniels enforcer Kevin Gabriel Carroll but court free am. E even chop bullet for twenty seventeen wen im dey drop im daughter for school and later move to Spain. Lyons Junior too survive shooting back in two thousand and six wey dem believe say Carroll arrange Police don arrest more than forty pipo over di years wey connect to dis gang war. King Charles iii and Queen Camilla don show wit oda royal family members for Buckingham Palace balcony to watch Red Arrow fly past as part of Trooping di Colour celebration for di king birthday. Thousands of pipo pack full central London to watch di royal parade wey move through di mall wit soldiers and marching band follow body. Some anti-monarchy protesters still gather for ground dey shout not my king during the parade. This year, King Charles tell all royals wey join parade make dem wear black armband to honour people wey die for the Air Indian plane crash. UN peacemaking boss Bintu Kita don meet with M23 rebels and leaders of Congo River Alliance wey dey control some parts of eastern Congo. She say dem talk about how to protect civilians dem find peaceful way to solve di wahala keita land for goma wit chopper on friday say she carry beta ear and open mind come tok but she no tok wetin exactly dem agree just say na part of efforts wey don dey go on for months to help pipo wey dey suffer for dat area di rebels wey pipo believe say rwanda dey back don capture goma since january and still dey hold ground despite say un troops and sadc forces bin dey try push dem back dem even attack some un peacemakers wetin make everytin worse be say plenty civilians don run comot pipo dey die airports shut down and government workers neva see salary almost two hundred and fifty south african soldiers wey sadc send come congo don begin go back afta twenty of dem die for m twenty three attack Peter still meet Sadek commander on Saturday to hail each other for the support wey dem don give since the fight start. And the last one for today, this year plenty people for Canary Islands don waka enter street to vex say too much tourists dey scatter their place. Now other protests dey cook for southern Europe this summer as people don tire for crowded towns, high rent and tourists wey no sabi behave. Even though change slow for tourism industry, some countries don dey try. Europe don begin bring new ideas to balance how tourists dey waka with wetin locals need. For Switzerland, dem don launch Swiss Sustainable Plan wey go make their whole train system run only on hydroelectric power this year. Dem wan make tourists no just rush sky season on summer hiking. With glaciers wey dey melt and mountain snow dey reduce, Switzerland dey promote public transport and off-season travel. Dem even dey run discounts, thirty-three percent off if you book certified Swiss sustainable hotel with transport or twenty-five percent off just to stay di hotel. Roger Federer sef don join campaign to show say di country sweet all year round. Although Switzerland no even enta top ten over touristed areas like Zante and Fuerteventura, Some places like Lutabrunnen and Lake Brins wey Netflix film Crash Landing on You there dey feel pressure. One 2024 survey talk say locals no like Instagram tourism, people wey just rush come snap picture then disappear. Locals and communities across Europe don dey shout make government act sharp sharp before tourism scatter their lives finish. Na the tori be that for today. and na rebecca guffey dey report for pidgin tori global una do well.